Eh, na tell bros say why say this show go full na. Who wan stay inside house, Baba? Heat one key introvert. Who wan stay house dey on gen? Everybody wan come outside, bros. Light no dey anywhere. Bro, the way this country be, e sure me die say our president bet with another president dem bet first to scatter your country bro because this is na life we dey live so everywhere just dey anyhow we go dey complain our problem give president e go throway face like aunty funke eh na country we dey we dey complain anything wey we complain dem go share rice anything you complain rice rice bro big belle everybody rice this country all of us need to register gym o for this country to work out rice everywhere see price of fuel when last you see convoy everybody dey manage bro gone are the days if you wan come this show you go come on your car make e warm for five minutes for which fuel bro now once you put key au revoir fuel is too expensive you can't even fuel your dream nigeria dey anyhow you go abroad you go fit chase your dream once you come nigeria e be like say dem dey chase you for dream everywhere tough bro things dey run both before na we get rich middle class and poor now na either you're rich or you are everywhere rough bro before na only men the thing dey touch o now both men and women everybody dey suffer am you know say na before girl go wan eat she go come go eat corn and pear come video am put for snapchat come write craving satisfied you get another food which one be craving show us spaghetti wey you no feel like to chop hand dey touch everybody some working class wey you see here some of them dem buy ticket for their colleague wey get fuel so that one go use him car drive dem come the show everybody dey manage bro i give one girl money to come see me from mainland the girl enter halfway trek halfway I go carry Stella for gate, her leg dey dusty. You go play ball? Bro, everywhere rugged though. Hey, now why I dey advise people? Because everything cost. Transportation is costly. And conductor dem now, dem no dey stress theirself o. Once una reach una bus stop, una no get change, dem go just pay una together. Just say you give this guy six hundred, you give this guy four hundred. Dem don leave una go. na so for aja under bridge dem pair one pastor with runs girl wey get big nyash see where pastor dey follow big nyash for back how you wan take explain say na change dey define everywhere is rugged bro girls dey follow suffer am before once girl get problem once she put am for her whatsapp statue by the time ten guys dey view am like sis don come to your rescue that was then o now my sister if you like post poison we go watch am pass wetin we never see i advise young boys if your babe dey stay mainland and you dey island you wan make she come visit you No dey book no dey book Uber for am o, the thing too cost. Send dispatch rider to bring am. You go fit enter that small container, surge dey bro, everybody dey manage. This is not the time to check woman o. Say I dey find girl wey go follow me build. Girls no wan build again, they wan parking. No missing rip again. Girls wey dey now na girls wey wan rip where dem no sew. You dey find girl wey go follow you do wetin? I say na rich and poor na im dey now. To do show like this, do you know what it takes to put up a show like this? Na why all these people wey dey buy table, we go dey appreciate them every because na their money dey make up for this show. If you dey do show or you dey get project, you dey follow up your chairman, you know say you go dey follow up that chairman like Jehovah Witness.

Ah, which poor man I go use give example now? Use this cameraman. and a vendor like me now, I know if you customer, customers are always right. Ask poor man that same question. Papa Emeka, which kind car you dey drive? He had replied, my brother, all these flashy cars you dey see, they know they last. Which one you dey drive? Everywhere is rugged. I know say na this period you go enter house, everything dey finish at once. you go say make you watch tv your dstv don expire you open fridge soup and stew don finish you say make you even drink tea milk and milo don finish bro when we small na milk dey first finish and i go come dey use the container put crayfish until god answer una prayer again na twelve dem go just finish once and you know say as your house dey so the most emotional thing for your house na cooking gas Any day you dey cook, you come dey hail the gas say this gas don last, you know say na that day dey finish. Big men life too sweet, if a big man miss flight now like this chairman now, if he miss him flight, he fit come back come lodge for transcorp just for two hours wait for him flight, after that two hours he go go back, if you enter the room, the room still clean, he no use anything. And why e be say big men una dey always get one loyal poor boy wey no get work? As he wan go airport, he go come call him boy. Emeka, ah, I was in Transcorp, I'm leaving now. Should I drop the key for you? That one go from Gwagwalada, wear jean and polo, dey rush to come sleep for Transcorp for three hours. And all those poor boys, they can get girls on standby. As e dey come, e don call two girls. Anyone wey first come, e go block the other one. poor boys can active, eh? Where God go punish you na when you sleep off, the girl come go eat buffet. when dem send price come room, na you go know. You go understand say you and that chairman no be mates. A big man lodge hotel. If e dey comot, e no dey use anything, e go just dey with im laptop dey work. You comot, the room go still clean. Poor man. Hey! Even if you come back by 4 a.m., you go wake up 6 a.m., go eat breakfast, im eye go dey red, you no wan know, you must eat am. You go use their gym, use swimming pool, even if rain dey fall. twelve twenty nine dem go dey call am sir are you returning no twelve thirty are you returning no oya dey go na e go wait till dem come pursue am when e finally wan go e go see thief hotel towel hotel towel can sweet hmm. get some people house wey go go everything for their house na hotel get am get one girl i go visit na transcorp towel

Me and my guy dey dey comp dey me and my guy dey argue about one player, Salvador. We dey argue where the guy dey, na him the girl tell us say no, he now plays for Werder Bremen. Ah, mama, you know Werder Bremen? dey collect two odd o. I know say one thing with betting, eh, sporty bet na very crazy thing. You know say e get the way dem go chop your money that week, you go come say, bro, this week I no dey bet again. As you wake up on Monday, by themselves, they go come dash you bonus.

Poor boys, dem go use hundred naira dey play to win ten million. Hundred naira to ten million, bro. If na your papa business, you go allow that game enter. Ladies and gentlemen, my name is Amobi. That's my time.